Mela jiena kont mort one naptions fis-64. All right? U ħadna li kun knockout. Sewa. Umbat, għax dak iż-żmien kien, tista jekk inti tapplika biex tieħu release qabel Ottubru, kienu jtuwulek. Mhm. U jiena kienu qaluli, qaluli li jentulek meta trid. U għaddu Ottubru ma ħadtux. U jien kelli kuġin tiegħi kien jalab ma' Sirens, John Muscat. John Muscat kien msemmi wkoll. U ġenninni, u ommu kienet toqgħod tgħidilha l-ommi, joqogħdu jilagħbu kontra xulxin kuġini u ġew għalli fret u ferma magħna u ferma. U jiena ma tlabtux ir-release. Tifhem ma tlabtux ir-release. U mbagħad wara Ottubru tlabtulhom u ma rridux jitilquni ju. U għamilt sena hekk magħhom. U mbagħad arġajt mort ma' Sirens fis-67 u rbaħna l-lik ukoll. Stem. Jien irbaħt ħafna lik, sta, ħafna. Di di xaġa li l-lum għet nitallem għaspiex dwarek. Hija xaġa marufa ħafna dwar. Biex għam minni skola li għawġew. Kien għaw xaħat li kien jaf li inti, imma inti segwaċ ta' Fredi. Il-bqija. Kont taf li nilab il-water polo jien?
Witi anka ma' Malta kont tilab. Mela kont nilab ma' Malta.
Mal-belt.
Eh, mal-belt ħanejdlek kif mort mal-belt. Mela kellna coach id-debu jgħidulu. Id-debu.
Id-debu.
Id-debu għalfej.
Joseph Muscat kien hekk jiġifieri. U jien kont għadni żejr u ħafna players kienu spiċċaw u jien kont naħseb l-uniku wieħed li għadni opportunist u niskorja u jien kont naqra. Eħdi tal-opportunist, isma' li tal-opportunist, xiġifieri kif tħaddem moħħok biex għax kienet l-istrateġija tiegħek? Jien l-istrateġija tiegħi kont ħa ngħidlek, peress li ma kontx inħobb nitrenja, kont nipprova naħli mill-inqas enerġija, issa jien kelli enerġija kbira. Ma nejja qatt kont, pero xorta kont insalva. U dak li jkun kont nżommu kalmek. Sama fl-axħar nġibu jaljena ruħu, kif ikolli ċans naħrablu bummu jien kelli kelli grip qawwija ħafna grip, eh, jiġifieri, u xut, u niġri, kont niġri, kont għadni saterti kont noħroġ għal-ballun ħadd ma kien joħodu li għadni. Fl-iswima, qed ngħidu hawn. Eh, is-sinwa.
Eh, allura kelli dawk l-affarijiet ikun meta kelli 20 kont inħossni ninqatek mill-ilma kont inħossa dik. Għax kelli jien għandi ħafna nervitura f'idejja u f'saqajja. Għandi ħafna nervituri ġivi. Għandi għandi ħafna jien meta kont il-Ġermanja għamlilna test. Rrit jgħamil li karta biex ma nġilitx, għalli għana ma tiġi, s-sejn idejja l-qaqa, għalli idejk perikolużi inti. U jien per eżempju kont zaħir, u kienu kolli barri għak fuq, konna għabdu jitfejt, u stra konna ħodielu xorta. Għax ġlieda kienet, ta' dejjem ġlieda kienet. Mm, mm, mm, per eżempju ġili kienu kolli xi wieħed kbir fuq iġibni fil-ħowli jgħidu, l-ħowli ġifiri. Hemm il-lasti U hu, u hu jiġi iġibni hawnhekk lili, ħalli jiskojja minn fuqi. Ikun kbir għax jarani żgħir u kont indawwar idejjek u kif naqbad subgħajja hekk norbtu kont. U ntellgħu fuqi u kont, kont, kont makak. U niqilbu u l-fowls niffawljah jien u noħodhom jien kont. X'jiġifieri kif toħodhom inti? Pereżempju jien, jiena qed niddefendih lil dan. U kun kbir, u ninżel fl-ilma. Fre, fre, isma minkejja li għandek leħen ġviri l-unika bnieden li ma jitkellem fuq il-microphone u xorta fucking taqbdu. Jien għandi leħen ta' baqra. Sabala, men.
Mela, tlaqna?